Cizîra Botan yek ji bajarê kewnar ê Bakurê Kurdistanê ye ku di vî bajarî de gelek mîr, egîd û hunermendên navdar hilkeftine. Bajarek ku malbata bedirxaniyan, şaristaniyeta modern, netewîbûn û niştimanperwerî anî tê de. Her di vî bajarî kewnar de hunermendek navdar ê gelê Kurd hildikeve ku ew jî Mihemed Arif Cizîrî yan jî Cizravî bû. Mihemed Arif Cizîrî di sala hezar û neh sed û danzdan de li bajarê Cizîra Botan hatiye dinê. Mihemed Arif di demekê de ji dayik dibe ku hewçax bûye digel şerê cîhanê yê yekê û qirkirin û kuştina bi komb a Ermeniyan ji aliyê Împeratoriya Osmanî ve. Bavê Mihemed Arif jî bi zorê mîna gelek kurdan bo şerê cîhanê yê yekê hatiye şandin. Îdî ew vernegeriyaye û heta niha jî cihê vî hêj ne diyar e.

Ew yeka bo Mihemed Arifê piçûk pir nexweş bûye û ew bi sîvîtî mezin dibe. Mihemed Arif Cizîrî vek tew zarokên Cizîra Botanê ji bav û kalên xwe hînê çîroka Memê Alan û serbihoriyên Mîr Bedirxan û kurên vî bûye. Mihemed Arif Cizîrî bi xwe kesek netewî bû û bi hestên netewî mezin dibe. Piştî têkçûna desthilata Osmaniyan û hatina ser kar a Komara Tirkiyê bi serokayetiya Mistefa Kemal û destpêkirina serhildana hezar û neh sed û bîst û çar an bi serokayetiya Şêx Seîd Pîran û piştî midehekî ku ew serhildan jî hate temirandin û îdamkirina serokên vê serhildanê û her wisa girtina bi kom a welatiyên Kurd ji aliyê hêzên Kemalîstan ve yek ji wan xortan jî ku hate girtin û kewte girtîgeha Diyarbekirê de Mihemed Arif Cizîrî bû. Ew wê demê ku hate girtin tenê sêzdeh sal temen hebû. Vê demê gelek xortên Kurdan li ber çavên Mihemed Arif hatine îdamkirin lê ew Bi sedema pirçûkbûna vî li sala hezar û neh sed û bîst û nehan ber bi Efûyê kewt û hate berdan. Ew wê demê xurtek hevdeh salî bû. Êdî hizirên vî têne guherîn û hisa vî ya neteveperweriyê çend hember zêdetir dibe. Dema ku ew ji girtîgehê tê berdan çend midehekê karkeriyê dike. Di heman demê de jî dest bi gotina stranan dike. Ew mehta gernasan dike û di heman demê de jî xirabiya kesên xwênmij û sitemkar eşkere dike. Di vê demê de ku gelek mêrxas û xurtên Kurdan ji aliyê hêzên dagirker ve dihatine azar û îşkencedan, Mihemed Arif dikir bi helbest û dianî ser ziman.

Dayika Mihemed Aref dengbêjek navdar a Cezîra Botanê bû. Ew her ji zarokî ve Mihemed Arefê kurê xwe hînê setran û dengbêjiyê dikir. Mihemed Aref zêdetir li ser şopa diya xwe bû û di davet û şahiyan de li cem diya xwe stran disitrandin û vî mifahên baş li diya xwe vergirt. Ew her zû kewte nav dilê evîndarên xwe û vî kul û derdê ciwadgeha xwe dianî ziman û her lewma xelkê deverê pir jî hez dikirin.

Li ser xelkî û bi taybet li ser vî gelek baş nebû. Êdî ew bi neçarî ve li destpêka sala hezar û neh sed û sîyan berê xwe dide başûrê Kurdistanê û li bajarê Zaxû bi cih dibe û vî li vir dest bi hunermendiyê dikir. Vê demê bajarê Dihokê jî yek ji van bajaran bû ku hunera kurdî tê de zêde geşe dikir. Ew diçe Dihokê û li vî bajarî karê hunerî dike û stranan dibêje. Vî hewdem bi gotina stranan kar jî dikir. Û di daviyê de vî li bajarê Dihokê xwarengehek vekir. Vî bi roj di xwarendgehêk de kar dikir û bi şevan jî li cem heval û dostên xwe stran digot.

Ew her roj hînî peyvên nû yên kurdî dibû û di nav stranên xwe de vêjeya kurdî zêdetir dewlemend dikir. Belê bêguman mirov dikane viya seraheten bibêjît ku Mehmet Arifê Cizravî di strana xwe de xizmetekî bêhempa hem di warê restcentiya zimanê kurdî hem di warê vêjeya Edebiyata Kurdî ê hevlên gelekî mezin dane û gelek bi pisporî tevgeriye. Ji ber ku xezaya welatê xwe, xemla welatê xwe, serdewlemendiya sererd û binerdê welatê xwe bi vêje û edebiyatekî gelekî giranbiha aniye ziman, ew dewlemendî jî ji xwe ji dema tu guhdarî stranên Nemir Mehman Arifê Cizirê dikê, Rastî tu lê têr nabe, tu gelek tişta tê de derdixîne. Bandoreke bê hempa li ser hunermendên Kurdistanê çêkirî. Hem yê serdema xwe heta roja îrûnî jî ew kesê ku ji resentiya hunera xwe de mikur hatiye lê digere di nava lêgerekê de ye zêdetir Mehmet Arifê Cizrayî û gelek kesayetên wekî Mehmet Arifê Cizrayî Guhdarî dike ji bo kanibê hîn zêdetir bi hunerekî mayende ji bo pêşeroj û paşerojê xebat û xizmetekî bike. Em dikarin bibêjin Mehmed Arifê Cizirayî Nemir ew jî ji yekek li van kesayetiyên pîroz bû ku di warê ziman de gelekî bi pisporî tevgeriye xezaya welatê xwe, dewlemendiya ser erd û bin erdê welatê xwe, mêrxasiya welatê xwe, serhildan û û heta bêbextiya di nava wî welatî de ku hatiye kirin bi awayekî gelek vêjeyê edebiyatî aniye ziman ji bo ku nifşên nû, jenerasiyona nû baş lê tê bigehî, dîroka welatê xwe nas biket ku eviya em dikarin bibêjin di jiyanamaya Nemir Mehmet Arifê Cizrayî ya hunerî de baş tê te xuya kirin. Ji ber vê yekê jî Ji her warî de ji Mihemed Arifê Cizrayî di hemû beşên hunerî û rewşenbîrî û siyasî de xwedîderketinekê bê hempa di warê rêzgirtinê de hatiye kirin. Ew di sala hezar û neh sed û çil û heftan de ber bi bajarê Bexdayê ve diçe. Oliver jî di radyoya Bexdayê de karê hunerî dike û ew di vir mêzê sê sed û pêncî stranan tomar dike. Mihemed Arif di radyoya Bexdayê de bi Elmas Xan, Hesen Zîrek, Tahir Tofîq, Nesrîn Şêrvan, Îsa Bervarî, Eyşe Şan, Meryem Xan û Elî Merdan re dikeve têkiliyê. Radyoya Bexdayê qonaxek nû ji jiyana Mihemed Arif bû û navê Mihemed Arifê Cezîrê li tev Kurdistanê belav dibe. Eger mirove gerîte dîroka jiyannameya nemir Mihemed Arifê Cizrayî, bêguman mirov dibîne ku çawa û Bi çi rengî di nava eşîran de, di nava maqûlan de, di nava kesayetiyên navdarê Kurdistanê de bi rêzdarî hatiye pêşwazîkirin. Ji ber vê yekê jî Mehmet Arifê Cizrayî bêguman sînga xwe her tim ji bo alîkariya hunermendên vê demê vekirî hiştiye. Ji ber ku dîsa em dikarin bibêjin di komcivînên ku hatine cem hevdo wekî şevbihorka ku hatine cem hevdo Mirov dikanî viya de bibînî tim bi rastî ku vê demê taybet jî rêzekî taybet di hemberî hunermendên wekî jin wekî em dikanim bibêjim Meryem Xana, Eyşa Şano, Nesrîn û gelek kesayetiyên din alîkarî bûye alîkarî kiriye bi rastî Ji ber ku jiyannameyekî gelekî dewlemend heye, gelekî kûr û dûr û dirêj heye Mehmet Arifê Cizayî. Bi giştî ji bo alîkariya hunermendan nek tenê yê dewdora xwe bi dengê xwe yê resen kaniye bandoreke mezin li ser hemû hunermendên vê demê jî çêbike ji ber ku taybet vê demê de radyoya Bexdayê de gelek stranê wî hatine tomarkirin. Ez ne bawerim ku hunermend hebin qasî Nemir Mehmed Arifê Cizrayî stran di Radyoya Bexdayê de tomar kiribin. Ji bo wê yekî rastî bandoreke mezin şekeriye vekî din jî dilgermî û dilbahoziya wî di hemberî hunermendan wekî ku tê te nirxandin goreyeke şîroveyên ew kesayetên ku pê re rabûn rûniştine Dîroka Nemir Mehmed Arifê Citayî bi awayekî zelalî bi pênûsekî baş danîn li ser lênûsê nûsandine. Mirov ya dibînît ku alîkariyekî baş ji hunermendan rakiriye ku ev jî taybet bi dengê hunermendên jin vê serdemê de mirov dikane bibîne. Bêguman. Di nav stranên Mihemed Arif Cizîrî de folklor û gelerî, evîndarî û şerê Egîd, Omêr Xasan, camêrî û dîroka kurdan tê bihîstin. Di vê demê de ku zimanê kurdî ji aliyê dagîrkeran ve hatibû qedexekirin, vî gotinên kurdî yên resen peyda dikir û ew gotin di tûrikê xwe de diparast û tovê vê di nav gel de direşand.

Mihemed Aref di sala hezar û neh sed û heftê û sê an de bi Gulbihar û Îsa Bervarî ve diçe Lubnanê û li vir dibe mêvanê Seîd Yûsifî û di konsertan de stranan dibêjin.

Mihemed Arif Cizîrî bilbilê çiya yî botan û badînan bû. Bi saya vî gelek stranên kurdî ji vindabûnê hatin parastin û gelek kurdên stranbêj jî dane ser şopa vî. Dengê Mihemed Arif ne tenê di Kurdistanê de, belkî di gelek welatê din de jî hatiye bihîstin. Sporê strana kurdî bûye di nava civakê de bê hempa bûye. Dengê Nemir Mehmed Arifê Cizrayî di guhê heft salî heta heftê salî de heta roja îro ke roj bi roj geştir û xweştir dibe. Ji ber ku bi dengê xwe yê pîroz, dengê xwe yê bilind, bi qirika xwe, bi tembûra xwe û stayla xwe ya taybet Mehmed Arifê Cizrayî bandorekî gelekî mezin hem li ser Civakê hem li ser hemû hunermendên Kurdistanî çêkir. Dibe ku me Nemir Mehmed Arifê Cizayî nedît lê gelek kesayetî hene di bin bandorîbûyîna hunera Nemir Mehmed Arifê Cizayî gihiştine astekî cîhanî jî ku mînaka wê ez dikarim bêjim Mamosta Şiwanperver gelek kesayetî din hunermend hene heta roja îroke bi stranê Mehmed Arifê Cizayî xetekî xwe taybet peyda kirin xizmeta hunera kurdî dikin. Di her çiqas me jî nedît lê em jî ketin bin bandora wan kesayetiyên wekî mamosta Şiwan û ku bi xwe jî dibêjî min Mehmet Arif nedît lê hunera wî bandorekî mezin ser min çêkir. Mamostayê min e. Mamosta Şiwan jî mamostayê min e ku bi rastî ez jî şanazim ku bi kesayetiyekî wisa me dest bi hunera xwe kir heta roja îro ke em e, xizmeta netewa xwe dane. E, ez bi vê bawerê de me dibe ku bi fîzîkî Mehme Arifê Cizrayî di nav me de nebe, lê Mehme Arifê Cizrayî di dilê her Kurdekî welatparêz de, her Kurdekî niştimanperver de ye, her hunermendekî ku ê şûjanê gelê xwe Di bînî xwe tê de dibînê van êşijanan bi gelê xwe re parve dike, di nava têkoşîn û berxwedan û serhildana vî gelî de tev digere. Pêka hin çavkaniyan Mihemed Arif Cizîrî sedan stran û şêst kasê tomar kirine. Beşek ji stranên wî jî ew in.

çiyayê Kurdistanê û gelek stranên din. Mihemed Arif Cizîrî di sala hezar û neh sed û heftê û nehan de diçe hecê. Dema ku ew ji hecê dizavire her dîsan dew ji tembûr û hunera xwe bernade. Ew di wan salan de bi eyşeşanê re diçe dihokê û bi hew re gelek stranan tomar dikin. Di hevdê duwazdeh hezar û neh sed û heştê û şeş an li bajarê Duhokê diçe ser dilovaniya Xwedê û vî ji hunera Kurdî malavayî kir û li goristana Şaxkê bi axê hate spartin. Lê nav û dengê vî ti carî nayê ji bîr kirin û her timî di nav dilê evîndarên xwe de ye.